Pennod 34 A dywedodd yr Arglwydd wrth Moses, Naf i ti ddwy o lechau cerrig fel y rhai cyntaf, a mi a ysgrifennaf ar y llechau y geiriau oedd ar y llechau cyntaf, y rhai a doraist. A bydd barod erbyn y bore, a thyred i fyny yn fore i fynydd Seinai, a saf i mi yno ar ben y mynydd. Ond na ddeued neb i fyny gyda thi, ac na weler neb ar yr holl fynydd, na ffored hefyd, na dafad, na ceidion ar gyfer y mynydd hwn. Ac efe a naddodd ddwy o lechau cerrig, o fath y rhai cyntaf, a Moses a gyfododd yn fore ac a aeth i fynydd Seinai, fel y gorchmynasai yr Arglwydd iddo, ac a gymerodd yn ei law y ddwy lech garreg. A'r Arglwydd a ddisgynnodd mewn cwmwl, ac a safodd gydag ef yno, ac a gyhoeddodd enw yr Arglwydd. A'r arglwydd a aeth heibio o'i flaen ef, ac a lefodd, Jehofa, Jehofa, y Duw trugarog a graslon, hwyrfrydig i ddig, ac aml o drugaredd a gwirionedd, yr hwn sydd yn cadw trugaredd i filoedd, gan faddau anwiredd a chamwedd a phechod, a heb gyfrif yr anwir yn gyfiawn. yr hwnna am wêl ag anwiredd y tadau ar y plant, ac ar blant y plant, hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth. A Moses a frysiodd ac a ymgrymodd tua'r llawr ac a addolodd. Ac a ddywedodd, Os cefais yn awr ffafr yn dy olwg, O Arglwydd, eled fy arglwydd atolwg yn ein plith ni. Canys pobl wargaled yw. A maddau ein hanwiredd a'n pechod, a chymer ni yn etifeddiaeth i ti. Yntau a ddywedodd, Welef i yn gwneuthur cyfamod yng ngŵydd dy holl bobl, gwnaf ryfedd odau yr rhai ni wnaed yn yr holl ddaear, nac yn yr holl genhedloedd, a'r holl bobl yr wyt ti'n eu mysg a gant weled gwaith yr Arglwydd, canys ofnadwy yw yr hyn a wnaf â thi. Cadw yr hyn a orchmynnais i ti heddiw. Wele, mi a yraf allan o'th flaen di yr Amoread, a'r Cananead, a'r Hethiad, a'r Pheresiad, yr Hefiad hefyd, a'r Jebusiad. A chadw arnat rhag wneuthur cyfamod â phreswylwyr y wlad yr wyt yn myned iddi, rhag eu bod yn fagl yn dy blith. Eithr dinistriwch ei hallorau hwynt, drylliwch ei delwau hwynt, a thorrwch i lawr ei llwynau hwynt. Canys ni châi ymgrymu i dduw arall, oblegid yr Arglwydd, eiddigis yw ei enw, Duw eiddigis yw efe. Rhag i ti wneuthur cyfamod â phreswylwyr y tir, ac iddynt buteinio ar ôl eu duwiau, ac aberthu i'w duwiau, a thalw di, ac i tithau fwyta o'u haberth, a chymryd ohonot o'u merched i'th feibion, a phuteinio o'u merched ar ôl eu duwiau hwynt, a gwneuthur i'th feibion di buteinio ar ôl eu duwiau hwynt. Na wna i ti dduwiau tawdd. Cadw ŵyl y bara croyw, saith niwrnod y bwytai fara croyw fel y gorchmynnais i ti ar yr amser ym mis Abib. Oblegid ym mis Abib y deuthost allan o'r Aifft. Eiddo fi yw pob peth a agoro y groth, a phob gwryw cyntaf o'th anifeiliaid yn neidionau ac yn ddefaid. Ond y cyntaf i asyn a brynu di ag oen, ac oni phrynu, tor ei wddf. Pryn, hefyd, bob cyntaf anedig o'th feibion, ac nac ymddangosed neb ger fy mron yn waglaw. Chwe diwrnod y gweithi, ac ar y seithfed dydd y gorffwysi, yn amser aredig ac yn y cynhaeaf y gorffwysi. Cadw i ti hefyd ŵyl yr wythnosau o flaen ffrwyth y cynhaeaf gwenith, ac ŵyl y cynnull ar ddiwedd y flwyddyn. Tair gwaith yn y flwyddyn yr ymddengys dy holl wrywiaid ger bron yr Arglwydd Dduw, Duw Israel. Canys mi a yrraf y cenhedloedd allan o'th flaen di, ac a helaethaf dy derfynau di, ac ni chwennych neb dy dir di, pan ewlych i fyny i ymddangos ger bron yr Arglwydd dy Dduw dair gwaith yn y flwyddyn. Nac offryma waed fy aberth gyda bara lifeinllyd, ac nac ar hoe-d aberth gŵyl y Pasg dros nos hyd y bore. Dwg y gorau o flaen ffrwyth dy dir i dŷ yr Arglwydd dy Dduw. Na ferwa fyn yn llaeth ei fam. Yr Arglwydd hefyd a ddywedodd wrth Moses, Ysgrifena i ti y geiriau hyn, oblegid yn ôl y geiriau hyn y gwneuthum gyfamod â thi, ac ag Israel. Ac efe a fu yno gyda'r Arglwydd ddeugain niwrnod a deugain nos. Ni fwytaodd fara, ac ni yfodd ddwfr. Ac efe a ysgrifenodd ar y llechau eiriau'r cyfamod, sef y deg gair. A phan ddaeth Moses i waered o fynydd Seinai, a dwy lech y tystiolaeth yn llaw Moses, pan ddaeth efe i waered o'r mynydd, ni wyddai Moses i groen ei wyneb ddisgleirio wrth lefaru ohono ef wrtho. A phan welodd Aaron a holl feibion Israel Moses, wele, yr oedd croen ei wyneb ef yn disgleirio, a hwy a ofnasant nesau ato ef. A Moses a alwodd arnynt, ac Aaron, a holl benaethiaid y gynulleidfa a ddychwelasant ato ef, a Moses a lefarodd wrthynt hwy. Ac wedi hynny nes aodd holl feibion Israel, ac efe a orchmynnodd iddynt yr hyn oll a lefarasai yr arglwydd ym mynydd Sinai. Ac nes darfod i Moses lefaru wrthynt, efe a roddes len gudd ar ei wyneb. A phan ddelai Moses ger bron yr arglwydd i lefaru wrtho, ef ei a dynnai ymaith y llen gudd, nes ei ddyfod allan. A phan ddelai ef ei allan, y llefarai wrth feibion Israel yr hyn a orchmynid iddo. A meibion Israel a welsant wyneb Moses, fod croen wyneb Moses yn disgleirio. A Moses a roddodd drachefn y llen gudd ar ei wyneb, hyd oni ddelai i lefaru wrth Dduw. Penod 35 Casglodd Moses hefyd holl gynulleidfa meibion Israel, a dywedodd wrthynt, Dyma'r pethau a orchmynnodd yr arglwydd eu gwneuthur, Chwe diwrnod y gwneir gwaith, ar y seithfed dydd y bydd i chwi ddydd sanctaidd, Sabboth gorffwys i'r Arglwydd. Llwyr rodder i farwolaeth pwy bynnag a wnelo waith arno. Na chyneuwch dân yn eich holl anheddau ar y dydd Sabboth. A Moses a lefarodd wrth holl gynulleidfa meibion Israel, gan ddywedyd, Dyma'r y peth a orchmynnodd yr Arglwydd, gan ddywedyd, Cymerwch o'ch plith offrwm yr Arglwydd, pob un ewi llysgar ei galon, dyged hyn yn offrwm i'r Arglwydd, aur, ac arian, a phres, a sidan glas, a phorffor, ac ysgarlad, a lliain main, a blew geifr. A chrwyn hyrddod wedi ei lliwio yn gochion, a chrwyn daear foch, a choed Sittim. Ac olew i'r goleuni, a llysiau i olew yr enaint, ac i'r arogl-darth peraeth. A meini onics, a meini i'w gosod yn yr efod ac yn y ddwy froneg. A phob doeth ei galon yn eich plith, deuant a gweithiant yr hyn oll a orchmynnodd yr Arglwydd. y tabernacl, ei babellen, a'i do, ei fachau, a'i ystyllod, ei farau, ei golofnau, a'i forteisiau, yr arch a'i throsolion, y drugareddfa a'r wahanlen yr honnai gorchuddia, y bwrdd a'i drosolion a'i holl lestri, a'r bara dangos. a chanhwyllbren y goleuni, a'i offer, a'i lampau, ac olew y goleuni. Ac allor yr arogl darth, a'i throsolion, ac olew yr eneiniad, a'r arogl darth peraidd, a chaeadlen y drws i fyned i'r tabernacl. Allor y poeth offrwm a'i halch bres, ei throsolion, a'i holl lestri, y nôu, a'i throed. Llenir cynteddfa, ei golofnau a'i forteisiau, ceuadlen porth y cynteddfa, hoelion y tabernacl a hoelion y cynteddfa a'i rhaffau hwynt. A gwisgoedd y weinidogaeth i weini yn y cysegr, sanctaidd wisgoedd Aaron yr offeiriad a gwisgoedd ei feibion ef i offeiriadu ynddynt. A holl gynulleidfa meibion Israel a aethant allan oddi ger bron Moses, a phob un yr hwn y cynhryfodd ei galon ef, a phob un yr hwn y gwnaeth ei ysbryd ef yn ewyll ysgar, a ddaethant ac a ddygasant offrwm i'r Arglwydd tuag at waith pabell y cyfarfod, a thuag at ei holl wasanaeth hi, a thuag at y gwisgoedd sanctaidd. A daethant yn wŷr ac yn wragedd, pob un ar a oedd ewyllysgar ei galon, a ddygasant freichledau, a chlust-lysau, a modrwyau, a chadwynau, pob math ar dlysau aur, a phob gŵr ar a offrymodd offrwm a offrymodd aur i'r Arglwydd. A phob un ar y caed gydag ef sidan glas, a phorffor, ac ysgarlad, a lliain main, a ble o geifr, a chrwyn hyrddod wedi eu lliwio'n gochion, a chrwyn du ar y foch. A'u dygasant. Pob un ar a offrymodd offrwm o arian a phres, a ddygasant offrwm i'r Arglwydd. a phob un ar y caed gydag ef goed sitym i ddim o waith y gwasanaeth, a'i dygasant. A phob gwraig ddoeth o galon a nyddodd a'i dwylo, ac a ddygasant yr edafedd sidan glas a phorffor ac ysgarlad a lliain main, a'r holl wragedd y rhai y cynhyrfodd eu calonau hwynt mewn cyfarwyddyd, a nyddasant flew geifr. a'r penaethiaid a ddagasant feini onics a meini i'w gosod ar yr ephod ac ar y ddwy froneg, a llysiau ac olew i'r goleuni, ac i olew yr enaint, ac i'r arogl-darth peraeth. Holl blant Israel yn wŷr ac yn wragedd, y rhai a glywent ar eu calon offrymu tuag at yr holl waith a orchymynasai'r Arglwydd trwy law Moses ei wneuthur, a ddygasant i'r Arglwydd offrwm ewyllysgar. A dwedodd Moses wrth feibion Israel, Gwelwch, galwodd yr Arglwydd erbyn ei enw, Besalil fab Uri fab Hur o lwyth Juda. Ac a'i llanwodd ef ag Ysbryd Duw, mewn cyfarwyddyd, mewn deall, ac mewn gwybodaeth, ac mewn pob gwaith, i ddychmygu cywreinrwydd, i weithio mewn aer ac mewn arian ac mewn pres, ac mewn cyfarwyddyd i osod meini, ac mewn saerniaeth pren, i weithio ym mhob gwaith cywraint. Ac efe a roddodd yn ei galon ef ddysgu eraill, efe ac Aholiab mab Achisamach o lwyth Dan. Efe a'i llanwodd hwynt â doethineb calon i wneuthur pob gwaith saer a chywreinwaith, a gwaith edau a nydwydd, mewn sidan glas, ac mewn porffor, ac mewn ysgarlad, ac mewn lliain main, ac i wau gan wneuthur pob gwaith a dychmygu cywreinrwydd. Pennod 36. Yna y gweithiodd Besalil ac Aholiab a phob gŵr doeth o galon, y rhai y rhoddasai yr Arglwydd gyfarwyddyd a deall ynddynt, i fedru gwneuthur holl waith gwasanaeth y cysegr, yn ôl yr hyn oll a orchmynasai yr Arglwydd. A Moses a alwodd Besalil ac Aholiab a phob gŵr celfydd, yr hoddasai yr arglwydd gyfarwyddyd iddo, pob un yr hwn y dug ei galon ei hun ef i nesáu at y gwaith i'w weithio ef. A chymerasant gan Moses yr holl offrwm a ddygasai meibion Israel i waith gwasanaeth y cysegr i'w weithio ef. a hwy addegasant ato ef ychwaneg o offrwm gwirfodd bob bore. A'r holl rai celfydd a'r oedd yn gweithio holl waith y cysegr, a ddaethant bob un oddi wrth ei waith, yr hwn yr oeddynt yn ei wneuthur. A lleferasant wrth Moses gan ddywedyd, Y mae'r bobl yn dwyn mwy na digon er gwasanaeth i'r gwaith a orchmynnodd yr arglwydd ei wneuthur. A Moses ar oes orchymyn, a hwy a barasant gyhoeddi trwy'r gwersyll, gan ddywedyd, Na wnaed na gŵr na gwraig waith mwy tuag at offrwm y cysegr. Felly, yr atalwyd y bobl rhag dwyn mwy. Canys yr ydoedd digon o ddefnydd i'r holl waith i'w wneuthur, a gweddill. A'r holl rai celfydd, o'r rhai oedd yn gweithio gwaith y tabernacl, a wnaethant ddeg llen o leiain main cyfrodedd, a sidan glas, a phorffor, ac ysgarlad, a cheriwbiaid o waith cywraint y gwnaethant hwynt. Hyd un llen oedd wyth gufydd ar hugain, a lled un llen pedwar cufydd, yr un mesur oedd i'r holl lenni. Ac efe a gydiodd bum llen wrth ei gilydd, ac a gydiodd y pum llen eraill wrth ei gilydd. Ac efe a wnaeth o lennau o sidan glas ar ymyl un llen, ar ei chwr eithaf yn y cydiad. Felly y gwnaeth efe ar ymyl llen arall, yng nghydiad yr ail. Deg dolen a deugain a wnaeth efe ar un llen, a deg dolen a deugain a wnaeth efe yn y cwr eithaf i'r llen ydoedd anghydiad yr ail, y dolenau oedd yn dal y naill llen wrth y llall. Ac efe a wnaeth ddeg a deugain o fachau aur, ac a gydiodd y naill llen wrth y llall â'r bachau, fel y byddai yn un tabernacl. Efe a wnaeth hefyd lenni o flew geifr i fod yn babellen ar y tabernacl, yn un llen ar ddeg y gwnaeth efe hwynt. Hyd un llen oedd ddeg cufydd ar hugain, a lled un llen oedd bedwar cufydd, a'r un mesur oedd i'r un llen ar ddeg. Ac efe a gydiodd bum llen wrthynt eu hunain, a chwe llen wrthynt eu hunain. Efe a wnaeth hefyd ddeg dolen a deugain ar ymyl eithaf y llen yn y cydiad, a deg dolen a deugain a wnaeth efe ar ymyl y llen yng nghydiad yr ail. Ac efe a wnaeth ddeg a deugain o fachau pres i gydio y babellen i fod yn un. Ac efe a wnaeth do i'r babellen o grwyn hyrddod wedi ei lliwio yn gochion, a tho o grwyn daear foch yn uchaf. Ac efe a wnaeth ystyllod i'r tabernacl o goed sitim yn ei sefyll. Deg cufydd oedd hyd ystyllen, a chufydd a hanner cufydd lled pob ystyllen. Dau dyno oedd i'r un ystyllen wedi ei gosod mewn trefn, y naill ar gyfer y llall. Felly y gwnaeth efe i holl ystyllod y tabernacl. Ac efe a wnaeth ystyllod i'r tabernacl, ugain ystyllen i'r tŷ deau, tŷ a'r deau. A deugain mortais arian a wnaeth efe dan yr ugain ystyllen, dwy fortais dan un ystyllen i'w dau dyno, a dwy fortais dan ystyllen arall i'w dau dyno. Ac i ail ystlys y tabernacl, o du'r gogledd, efe a wnaeth ugain ystyllen. A'i deugain mortais o arian, dwy fortais dan un ystyllen, a dwy fortais dan ystyllen arall. Ac i ystlysau'r tabernacl, tua'r gorllewin, y gwnaeth efe chwech ystyllen. A dwy ystyllen a wnaeth efe yng nghonglau'r tabernacl i'r ddau ystlys. Ac yr oeddynt wedi eu cydio oddi tanodd, ac yr oeddynt hefyd wedi eu cydio oddi arnodd wrth un fodrwy, felly y gwnaeth iddynt illddwy yn y ddwy gongl. Ac yr oedd wyth ystyllen, a'i morteisiau oedd un ar bymtheg o forteisiau arian, dwy fortais dan bob ystyllen. Ac efe a wnaeth farau o goed sitim, pump i ystyllod un ystlys i'r tabernacl, a phum bâr i ystyllod ail ystlys y tabernacl, a phum bâr i ystyllod y tabernacl i'r ystlysau o du'r gorllewin. Ac efe a wnaeth y bâr canol i gyrhaeddu trwy'r ystyllod, o gwr i gwr. Ac efe a osododd aer dros yr ystyllod, ac a wnaeth ei modrwyau hwynt o aer, i fyned am y barau, ac a wisgodd y barau ag aer. Ac efe a wnaeth wahanlen o sidan glas, a phorffor, ac ysgarlad, a lliain main cyfrodedd, a cheriwbiaid o waith cywraint y gwnaeth efe hi. Ac efe a wnaeth iddi bedair colofn o goed Sittim, ac a'i gwisgodd hwynt ag aur, a'u pennau oedd o aur, ac efe a fwriodd iddynt bedair mortais o arian. Ac efe a wnaeth geuadlen i ddrws y tabernacl o sidan glas, a phorffor, ac ysgarlad, a lliain main cyfrodedd, o waith edau anydwydd. A'i phum colofn, a'i pennau, ac a or eurodd eu pennau hwynt, a'u cylchau â gaer, ond eu pum mortais oedd o bres. Pennod 37 A Besalil a wnaeth yr arch o goed Sitim, o ddau gufydd a hanner ei hyd, a chufydd a hanner ei lled, a chufydd a hanner ei huchder. Ac ei gwisgodd hi ag aer pur o fewn ac oddi allan, ac a wnaeth iddi goron o aer o amgylch. Ac a fwriodd iddi bedair modrwy o aer ar ei phedair congl, sef dwy fodrwy ar ei naill ystlys, a dwy fodrwy ar ei hystlys arall. Efe a wnaeth hefyd drosolion o goed Sittim, ac a'i gwisgodd hwynt ag aer. ac a osododd y trosolion trwy'r modrwyau ar ystlysau yr arch, i ddwyn yr arch. Ac efe a wnaeth y drugareddfa o aer coeth, o ddau gufudd a hanner ei hyd, a chufudd a hanner ei lled, ac efe a wnaeth ddau geriwb aer, o un dryll cyfan y gwnaeth efe hwynt, ar ddau ben y drugareddfa. Un ceriwb ar y pen o'r tu yma, a cheriwb arall ar y pen o'r tu arall, o'r drugareddfa y gwnaeth ef e y ceriwbiaid ar ei dau ben hi. A'r ceriwbiaid oeddynt gan ledu esgyll tuag i fyny, a'u hesgyll yn gorchuddio'r drugareddfa, a'u hwynebau bob un at ei gilydd, wynebau'r ceriwbiaid oedd tuag at y drugareddfa. Ac efe a wnaeth fwrdd o goed sitim, dau gufydd ei hyd, a chufydd ei led, a chufydd a hanner ei uchder. Ac a osododd aer pur drosto, ac a wnaeth iddo goron o aer o amgylch. Gwnaeth hefyd iddo gylch o amgylch o led llaw, ac a wnaeth goron o aer ar ei gylch o amgylch. Ac efe a fwriodd iddo bedair modrwy o aur, ac a roddodd y modrwyau wrth ei bedair congl, yr rhai oedd yn ei bedwar troed. Ar gyfer y cylch yr oedd y modrwyau, yn lle i'r trosolion i ddwyn y bwrdd. Ac efe a wnaeth drosolion o goed Sitim, ac eu gwisgoedd hwynt ag aur i ddwyn y bwrdd. Ef a wnaeth hefyd y llestri fyddai ar y bwrdd, ei ddysglau ef, a'i lwyau, a'i ffiolau, a'i gaeadau i gau â hwynt o aer pur. Ac ef a wnaeth gan hwyllbren o aer coeth, o un dryll cyfan y gwnaeth ef e y cynwyllbren, ei baladr, ei geinciau, ei bedyll, ei gnapiau, a'i flodau, oedd o'r un. Â chwech o geinciau yn myned allan o ei ystlysau, tair cainc o'r canhwyllbren o un ystlys a thair cainc o'r canhwyllbren o'r ystlys arall. Tair padell ar waith almonau cnap a blodeuyn oedd ar un gainc, a thair padell o waith almonau cnap a blodeuyn ar gainc arall. A'r un modd yr oedd ar y chwe chainc, yr haodd yn dyfad allan o'r canhwyllbren. Ac ar y canhwyllbren yr oedd pedair padell o waith almonau, ei gnapiau a'i flodau. A chnap dan ddwy gainc ohono, a chnap dan ddwy gainc ohono, a chnap dan ddwy gainc ohono, yn ôl y chwe chainc oedd yn dyfod allan ohono. Eu cnapiau a'u ceinciau oedd o'r un, y cwbl o hono ydoedd un dryll cyfan o aer coeth. Ac efe a wnaeth ei saith lamp ef, a'i efeiliau, a'i gafnau o aer pur. O dalent o aer coeth y gwnaeth efe ef a'i holl lestri. Gwnaeth hefyd allor yr arogl darth o goed Sittim, o gufudd ei hyd a chufudd ei lled yn bedair ongl ac o ddau gufudd ei huchder, ei chyrn oedd o'r un, ac efe a'i gwisgodd hi ag aer coeth, ei chaead a'i hystlysau o amgylch, a'i chyrn, ac efe a wnaeth iddi goron o aer o amgylch. Ac efe a wnaeth iddi ddwy fodrwy o aer wrth ei dwy gongl, ar ei dau ystlys oddi tan ei choron, i fyned am drosolion i'w dwyn arnynt. Ac efe a wnaeth drosolion o goed Sitim, ac a'i gwisgodd hwynt ag aer. Ac efe a wnaeth olew yr eneiniad sanctaidd, ar arogl dardd llysieuog pur, o waith yr apothecary.